Хәерле кич, кадерле дуслар! Безне һәрдаим карап баручы, театр сөюче тамашачыларыбызга хәерле кичләр телибез. Һәм үзебезнең ун дөрес җавап тапшыруын дәвам итәбез. Бүген мин сезнең белән таныштырырга сезнең янга искиткеч затлы кешене чакырдым. Иҗаты да, үзе дә, язмышы да бик бай булган, искиткеч

Беләм кебек.
Мин сезгә ун э, сорау әзерләдем. Ун өч? Юк, ун, ун. Ә, ун.
Ун Юк, артык түгел. Ун сорау әзерләдем. Һәм э, әлеге сорауларга бары тик э, җавапны дөрес итеп, һәм гомумән әлеге сорауларның темасына сез генә сөйләшә аласыз, сезнең генә хакыгыз бар. Шуңа күрә мин сезне кунакка чакырдым. Рәхмәт. Һәм әлеге сорауларга күчкәнче, Әйдәгез, Фәймә апа, сезнең турында әз генә сөйләшеп алыйк, сез кайсы яклардан, нинди гаиләдә тәрбияләнеп үстегез? Мин беләм, сез үзегезнең туган ягыгызны бик яратасыз. Әлбәттә, аны яратмаска мөмкин түгел бит. Минем горурлык инде ул гомер буе. Менә кайсы яктан диешкә, Тукай диясем килә минем. Арча районы Иске Ябаш авылында, Тукай-Кырлайдан сигез километр гына ераклыкта ул. Без Тукай Кырлай мәктәбен бетергән кешеләр инде. Аның белән дә мин бик горурландым гомерем буе. Менә бик матур табигатьле, Шүрәле урманнарында читләвекләр, җиләкләр җыеп үскән балам мин. Матур итеп сөйлисез шул хәтле. Рәхмәт. Минем дә шунда туасым килеп китте.
Гаиләмә килгәндә, бик ишле гаиләдә тудым, анысы тоже, ансын тагын беләсез инде. Җиде малай, җиде кызлы гаиләдә уникенче бала булып дөньяга килгән кеше мин. Ундүрт балалы гаиләдә. Әйе, әйе.
Унике саны, минем гомерем буе мине бәхеткә таба тәгәрәтеп барган унике саны. Сез уникенче сабый булып тудыгыз. Әйе.
Унике ай, ел дәверендә, унике сәгать, сәгатьтә. Унике саны минем өчен һәрвакытта да бәхет китерүче сан булып барды. Менә ничек кызык, әйме?
Әйе. Бик кызыклы факт бу. Ә әти-әниләрегез нинди кешеләр иде? Гади, гади колхозчылар дип әйтсәм дә була. Колхозчы дип әйтәбез инде без аны. Әйе, әйе. Әти гомер буе колхозда, яшелчә бакчасы булган инде безнең авылда, без бала вакыттарак шунда бригадир булып эшләгән. Колхоз да бүленеп чыккан диләр бит инде. Әйе, әйе. Шунда бригадир булган инде. сугыштан соң русча итеп әйткәндә сразу дибез бит инде әйбәт сразу өйләнгән дә инде әни инде килгән елларда шул әни әти белән бергә шул яшелчә бакчасында эшләгән дә аннары балалар киткәч бер сартыннан берсе ничә бала ундүрт бала аның эшләргә вакыты да булмаган инде менә шулай иттереп шундый сезнең бала чагыгыз бәхетле балачак дип әйтә аласызмы Ә Резидә, син бу тапшыру, менә бу сорауга аерым бер тапшыру әзерләсәң, мин сәгатьләр буе, көннәр буе үземнең бала вакытымны сөйләп утырырга әзер. Мин ул турыда әллә кайчан китап та язып чыгасым килә. Вакыт кына җитми миңа. Сезнең бит туганнарыгыз турында гына, сезнең бер туганнарыгыз турында гына сөйләсәң дә, ундүрт кеше язмышы бит. Әйе.
Әйе, нәкъ менә шулай. Минем, минем һәрвакытта да менә мине әйтәләр иде. Менә кая барсам да, инде кем белән танышсам да, элек гастрольләрдә йөргән вакытларда да, йә больницага барсам да, инде теге роддомнарда яткан чакларда да, Мин унике, мин гомер буе горурланып, һаман мактандым. Мине менә иптәш кызлар да әйтәләр иде, Эй, Фәймә мактанырга тотына инде ул, диләр иде. Ну, ничек мактанмыйсың, Резидә? Вот үзең уйлап кара, шушы әйбер белән, шушындый әти-әниләр белән ничек мактанмаска мөмкин? Аны бит күз алдына китерүгә дә, менә минем үземнең тәннәрем чымырдап китә. 14 баланы дөньяга китерү турында и шуларның һәрберсенә дөрес тәрбия биреп, дөрес юл күрсәтеп, һәрберсен гаиләле итеп, һәрберсенә белем биреп, олы юлга бастырырга, тормыш юлына бастырырга күпме көчләр кирәк. Менә хәзер җае чыкканга гына әйтәм, сезнең бер юбилей кичәгездә экранда сезнең туганнарыгыз турында видеоролик, Фотолар бар иде. И шунда Фуат абый Зарипов, Фуат абый безне караса, сәлам Фуат абыйга. Без сәхнә артында аның белән шулай сөйләшеп тордык, комментировать итеп видеоны. И шул вакытта мин ул нык исемдә калган, ул әйткән иде, Ундүрт бала, бу балалар бит, Көн саен бер кисәк ипи генә ашаса да җиде буһан кыйпи бит бу, дип әйткән иде. Менә шулай. Нинди тырыш кешеләр булганнар бу аларның әти-әниләре бит. Шунысын да әйтеп китәм, тырыш кына да түгел, алар легендар кешеләр. Кешеләр булганнар. Әтине алсаң да, әнине алсаң да. Менә син шундый темага кереп киттең, минем күземә хәзер яшь килә инде. Җыламыйча гына. Әлбәттә. Сөйләр, сөйли дә алмыйм мин болар турында. Бу горурлык яшьләре.
Әйе, горурлык яшьләре. Рәхмәт, яшьләр ул. Әйе, әйе. И апалар, абыйлар сөйли торганнар иде. Менә 47 нче елда иң беренче абый туган бит инде. Сугыштан соңгы ачлык еллары, авыр еллар. Әнинең сөйләгәне бар иде. Сугыштан соң иң менә авыр вакытлар, ике бала вакытында әти кладовщик булып та эшләгән инде ул шул никә кадәр. Күрше авылда булган инде бөтен икмәкләрне саклау ниләр. Әти авылдан барып эшләүче шул нигә күрше авылга шул кешеләр артыннан әнигә дип икмәк биреп җибәрә торган булган, нәрсә дә булса. Алар аны алып кайтканнар да әнигә бирмәгәннәр. Әни шунда ике баланы, әле тавыклары да булмаган бит аның. Берме-икеме тавыклары булган, шул бер күкәй сала торганы иде, ди, тавык шул көнгә. Шул бер күкәй белән ике баланы шул бүлеп ашатып Ничә көн тотканым булды, дип сөйли торган я андый вакыты да булган. Аннары соң әзрәк инде тормышлар җайлана киткәч, ак күмәч кенә ашатып үстердем мин балаларга, дип әйтә торган иде. Тырышлык менә шундый. Тырышлык, әлбәттә. Атны җигеп чыгып китәр идем, атагыз эштә вакытта бер капчык онны салып кайта торган идем, дип сөйли инде. Ул заманнарда ул бит инде күз алдына китерсәң, Әлбәттә, әлбәттә. И күрше кызлары Исмәгыйль, бер генә телем ипи алып чык әле, Әнисә, бер генә телем ипи миңа да алып чык әле, дип килә торганнар иде, дип сөйли торганнар иде. Менә болар бөтенесе дә хәтердә калган. Менә аны онытып та булмый. Менә болар белән горурланмыйчы да мөмкин түгел. Әлбәттә, онытырга ярамый да, әлбәттә, ничек итеп аларны онытасыз? Рәхмәт, Фәим апа! Бу тапшыруыбыз башыннан ук мин теге ниндидер матур китап укыган кебек. Мин болай да сезне тормышта да сезнең белән, без бит инде бер грим бүлмәсендә булгач, сезнең белән бик яратам сөйләшеп утырырга. Рәхмәт! Шуңа матур тарихлар тыңларга дип әйтәм. Шуңа күрә без әле сөйләшүебезне дәвам итербез. Хәзер сорауларга күчик. Сез үзегез теләгән Йөрәкне аласыз да, сорауны кычкырып укыйсыз да һәм җавап бирәсез ул сорауга. Бу, бу кадәр йөрәкләрне, әлбәттә, менә иң, менә шушы уртадагысын алыйм әле. Барысын да ташлап, туган авылыгызга кайтып яши алыр идегезме?

Үзенә ышанып яшәде. Әй, улым, син шундый еракта каласыңмыни инде, безне ташлыйсыңмыни дигән бер сүзем җитте. Мәскәүне ташлап, ул шунда кайтып урнашты, хәзер әйбәт кенә эштә эшли. Оныклар бар, балалар бар. Аннары соң Марсинның туган җире шушы бит. Мин Марселне, әйдә, минем якка кайтыйк дип, ничек анда алып кайтып китим? Аның әнисе монда, туганнары монда. Ул, аннары соң безнең әйдәсем килмәгән иде инде, әйтергә мәҗбүрмен, бер бәләкәч кызыбыз бит инде безнең монда кала. Мин аны калдырып беркая да китә алмыйм, Дезле. Ә исәбем? Авылга кайтып, үзебезнең бакча башына матур гына кечкенә генә бер йорт салып куярга, бөтен туганнар кайчан телиләр, күпме телиләр, шуның хәтле яшәр өчен бер өй салып куясым килә. Бу минем хыялым. Ә бүгенге көндә сезнең авылда сез туып үскән, нигездә, бар? Аллага шөкер, миннән алда туган абыем 62 нче елгы Данаил абыем яши, ике уллары бар, оныклары бар икәү. Кече уллары әле Тормыш кормады, анысы укып бетерде дә эшләп йөри. Сезнең туган авыл белән әле бәйли торган җепләр бар? Бик бар.
Анда авылның башында 56 нчы елгы Ислам абыем бар. Үзенең улы шунда ук тагын йорт салып чыкты. Менә анда ике йорт дип әйтергә була, абый үзе улы белән. Авылның уртарак, урта бер урында Исмәгыйль абыем яши иде, менә Беренче апрель көнне бер ел булды мәрхүм булганына. Аның гаиләсе шунда яши. Әзер генә түбәнрәк төшкәч, әнисе апам бар. Менә авылда туганнарым күп. Кайсысына кайтсам да, колач җәеп каршы алып, Безгә кермисезмени, безгә кунмыйсызмени? дип каршы алып торалар. Бу иң зур бәхет.
Иң зур бәхет менә. Әйе, рәхмәт, Фәймә апа.
Менә шулай.
Бурсның берсе булды.
Фәймә апа куркып утырган иде инде, нинди сораулар микән дип. Икенчесен аласыз да шулай укыйсыз, җавап бирәсез. Әйе, монысын алып калыйк, карыйк. Театрга килгән беренче көнегез турында сөйләгез. Театрга килгән беренче көн! Сез аны хәтерлисезме?
Әлбәттә!
Аны ничек хәтерләмәскә мөмкин, Резидә? Аны хәтерләмәгән кеше, белмим, нинди кеше була торгандыр. Ничегрәк булды? Бу,
әлбәттә, мин Казан арты баласы буларак, Казанны ташлап бик еракка китәсем килмәгән иде. Ну, әмма дә ләкин, распределение шулай булгач, аннары курстан бик күбәү килдек бит инде без, унике кеше килдек инде, җегетләр, кызлар, дуслар. Якташым Раушания дә инде монда килде, без аның белән бер бүлмәгә урнаштык инде килү белән. Безне Абдуллаев киле автобус белән килеп, җеп, матрасларны, чемоданнарны төяп, шулай иттереп алып кайтты. Без җылый-җылый Казан белән хушлашып, киттек инде Казаннан аерылып. Монда нәрсә көтәсең, минем беренче тапкыр килүем иде Әлмәткә. Ә безнең курс бер ничәнчедер курсны бетергәч, гастрольгә килеп китте монда, ә мин ул вакытта больниста ятып калдым. Бер бик каты салкын яңгыр астында калып, борыныма гайморит булган иде минем. Менә шул шунда мин киләлмичә калдым. Килделәр дә инде, Казан җегетләре инде, Мансурлар, Камилләр. Әлмәт бит ул авыл гына, анда былайга озынга бер урам да, и өч урам аркылыга. Менә шундый дүрт урамнан гына тора ул, дип, мин әйтәм, ничек без анда яшәрбез инде, ничек анда калырбыз, дип куркып кына килгән идек. Бик Әллә ни зур булмаса, бик уютный гына, бик матур гына шәһәр булып чыкты. Безне бик җылы каршы алды театр. Даже Мөдәрис абый мәрхүм автобус водителен дә бик яхшы хәтерлим. Аннары ул безне күп еллар әле гастрольләргә йөртте. Мөнәвәр апаның Тормыш иптәше иде инде ул. Килеп төштек төнлә белән. Урнаштырдылар безне Ленин урамында унбишенче общежитиега. Ну, ул бик строгый общежитие иде, конечно. Анда сәгать ничәдән соң уже ишекләр бикләнә. Без гастрольдән кайтабыз, ишек керәлмичә торабыз. Артистларга гомумән туры килми торган тулайтрак булган инде бу. Әйе, нәкъ шулай иде. Аннары соң безне ул кагыйдәләр без эштә әйттек инде театрда. Безне выездлардан кайтабыз, керәлмичә салкында туңып торабыз дигәч, Дүртенче общежитиегә, Сөләйман урамына күчерделәр. Күчерделәр. Әйе, күчерделәр. Менә шулай итеп, ул көн килеп, моның турында отдельный бер сөйләшә, сөйләшәсе килә. Ә менә сезнең артистлар составы, менә сез театрга килгәндә, сезгә менә сәхнәдә ярдәм итүче һәм сезне бик менә җылы каршы алды, шул кеше мине нык яратты дип берәр артист? Кешене истә, искә ала аласызмы? Әлбәттә, Мөнәвәрә апа Нигъмәтҗанова, ул мине, Кызым, Фәимә, якташым гына ди торган инде. Мөдәррис абый да мине бик яратты. Даже автобустан төшеп киткәндә, менә шулай тотынып төшәбез бит инде. Шунда кел кулымнан сыпырып кала торган иде, Мөдәрис абый, олы гына абзый бит инде. Шулай итеп, ул менә үзенең ярату хисен миңа шулай сиздерәдер иде. Мөнәвәр апа киңәшләрен бирәдер иде, һаман, һаман да. Тормышка чыккач та, үзенең менә кайнана белән мөнәсәбәт нинди булырга тиеш, ничек мин аңа дәшергә тиешмен, менә аңлашылмаучылыклар килеп чыккан вакытта, менә үземне ничек тотарга икәннәрен, менә минем киленем бар, ул шулай эшли, Менә болай эшли. Театр тормышында гына түгел, гомумән, гомумән тормышта шундый киңәшләр бирә иде. Ә театр тормышында да ул үзенең, аның миңа бик күп итеп язып калдырган хатлары бар, рәхмәт хисләре бар. Камал абый миңа даже сәхнәдә үзенең көмеш йөзеген кидертеп төшеп киткән кеше. Менә шул хәтле ярата иде. Венера апа безнең, менә шулай резко гына әйткәч, фамилиясен онытам, Венера Шарипова. Ул каядыр укытучы да булып эшләде бугай инде. Тоже үзенең өенә чакырып, безне чәйләргә алып. Роза апа мине бик якын итте, менә Салихова. Репетицияләр вакытында, әйдә, әйдә, әйдә, безгә кайтабыз, дип, чәй эчергә, обедка. Алар нидә, элеккеге базар артындарак яши иде ул. И, Роза апа яхшы түгел инде, бармыйм инде, дип әйтә торган идем. Әйдә, әйдә, әйдә, әйдә. Әйдә, китик, безгә чәй эчәргә, дип, шулай итеп, үзен, әнә әйтеп, гел мине үзе белән чәй эчәргә алып кайта торган иде. Күңелле истәлекләр. Әйе, Сармат кызы Сәлинәне чыгарган вакытларда, шундый коллективный зур спектакльләр чыгарган вакытта гел янәшә утыра торган идек инде. Шунда тәнәфескә туктаган арада, ул вакытта теге буфетлар юк бит инде, элеккеге иске театрда, якын-тирәдә генә кафелар юк, тәнәфесне озалырга итеп, Кайтып ашап килерлегрәк итеп бирәләр ич чәй эчеп. Менә шулай итеп ул мине гел үзе белән, гел мине генә ала торган иде. Аннары соң Тайфур абый Кичүбаев мине бик яратадыр, йә. Менә гастрольләргә чыкканда гел үз янына утырта торган иде, мәрхүм. Бер сүзен әйтеп китим әле, җай уңай чыкканда сүз иярә, сүз чыгып. Себер якларына гастрольгә баргач, анда гостиница булмагандыр инде, әллә общежитие булды микән инде ул, менә балалар яши торган җиргә урнаштырдылар безне. Ир-атлар да, хатын-кызлар да шунда олы бер бүлмә, караватлар тезелеп киткән, шул караватларда ятабыз инде барыбыз да. Шуннан иртән тордык та инде. Минем яшь вакыт бит инде, акча да җитмә, җитешмәгән булгандыр инде. Теш Чистартабыз иртән белән бит инде. Зубный паста беткән бит. Га алдым да, щетканың стельгә куйдым да, нигез сабы белән и кырып, кырып китерәм теге пастаны. Нитеп, теге кысып кул белән генә кысып китереп булмый бит инде. Шулай итеп Тайфур абый карап ятты, ятты да, век живи! Век учись! Молодец апаем! Мин әле менә шуны башыма килеп шуны эшли алмас идем. Менә бит нинди молодец син дип шулай әйтеп куйган. Век живи, век учись дигән сүзе минем шул Тайфураның сүзе кебек хәтеремдә калды. Аннары аның кызы Рәйсә, бик дус идек без аның белән. Мин синең белән генә кая да булса бара алам. Синең белән генә барасым килә, дип шулай әйтә торган иде. Башка кызларга бик ник бедри. Фәймә, әйдә теге дә барабыз. Теге буш вакытларда, Фәймә, әйдә монда барабыз, дип шулай мине чакыра торган иде. Менә андый истәлекләр күп инде алар. Кайсын гына алсаң да, бөтен коллектив Әйбәт, җылы каршыладылар. Бик җылы каршыладылар. Яхшы, рәхмәт, Фәймә апа.
Киләсе сорауга күчик. Мин бик озак сөйлим бу Юк, сез бер дә озак сөйләмисез. Шулай шундый рәхәт итеп сөйлисез, мин китап укыган кебек сезне тыңлап утырам.
Нинди кайнана ул Фәймә Бикмуратова? Моны инде миңа түгел, минем киленгә бирергә кирәк бу сорауны. Киленегезне без тапшырырга чакырамыз, әлбәттә. Сез менә үзегезне Минем киленем
моңа йөрәктән Җавап бирә башласам ярыймы? Ярый. Сүзне ерактан башлап килсәм. Бәлки, бу сорауга мин артык бик киңәйтеп җавап бирергә тиеш тә түгелдер. Әмма дә ләкин минем шулай җавап бирәсем килә. Әйдәгез. Күңелем шулай тели. Әйе. Ник дисәгез, минем кайнанам бит инде мәрхүмә.

Ул минем балама да исемне үзе кушты. Мин җыладым, мин җиде ай буе, бала кечкенә булгач, ерак бит инде, Арчага кайтып йөреп булмый. Ә ничек сез кайда идегез, ул сезнең, сез балаларыгызга исем кушты дисез? Өйдә.
Ә ул үзе сайладымы? Үзе сайлады, минем бит инде улым Виталий исемне. Ә сез аңа каршы килә алмадыгыз? Килә алмадым.
Җылый-җылый әйттем. Ул миңа килеп, килен булып килгәч тә, Мама дип әйт миңа, диде. Әни дип әйтмә, минем колагым әни дигән сүзгә ияләнмәгән, минем балаларым мине мама дип әйтеп үстеләр, син дә миңа мама дип әйт, диде. Ә ул сезнең урыс милләтеннән?
Юк, ул керәшен. Ул татарча аңлый?
Әлбәттә, керәшен бит ул. Русчасы да аның шул теге яртылы портал дигән кебек. Мама дип әйт, потому что минем иптәшем дә мама, мама дип әнисе дә ике бала бит инде алар. Мама дип өйрәнгәннәр инде алар, үскәннәр шәһәр җирендә инде. Бу турыда тагын сөйләргә күп әйберләр сөйләргә була. Аларның русча сөйләшүләре турында инде. Әйе. Исем исемгә әйләнеп кайтабыз. Исемгә әйләнеп кайтабыз. Мама, мин әйтәм, давайте кушыйк Малик дип. И сезнең менә бабасының исеме булсын минем улым да. Менә Василий куш, Васил дип кушыйк. Мин Васил дип йөремен, татарларда Васил исеме бар. Сезнең әтиегез Мария Васильевна бит инде ул. Ул Василий, сез аңа Василий дип дәшерсез. Ә минем өчен ул Васил булыр, дидем. Җылый-җылый әйттем. Сез мине елатасыз хәзер, Фәйзулла апа. Юк кына, диде, менә. Аннары соң, Марсель, мин әйтәм, мин таптым бит аны, баланы. Менә хәзер үземнең дә җылыйсым килә. Шул хәт бит, кушасым килгән исемнәр калды, юк кына, диде. Эй, мин әйттем шул вакытта, гомерем булып шушы баламны үстереп килем килсә, Бернәрсә, бернинди теләгенә дә каршы килмәс идем. Бер авыр сүз дә әйтмәс идем. Ходаем, мине иң әйбәт кайнана итсәң иде, дидем. И Аллага шөкер, мин шуңа тырышам. Мин киленем киләр көнне йөгереп бөтен эшне эшләп куям. Ул нәрсә тели, шуны пешерергә тырышам. Әни бу әйбернең тәмле булган дип әйтсә, икенче килгәндә мин тагы шуны пешерергә тырышам. Балаларны карашырга тырышам. Ул. Бала, минем бит инде, ой, Резидә, мин озак сөйлим инде. Юк, сөйләгез, Фәймә апа, сөйләгез. Бик рәхәт сезнең булган. Минем бит инде менә шушы театрда эшләп, беренче авырым төште. Беренче баламны югалттым. Менә шул бала югалгач, аның мине ничек каһәрләгәне дип әйтсәм, ул авыр сүз була инде, сүзем дога булып барсын. Син аны юри тапмадың, диде ул миңа. Менә шушы минем күңелемдәге, мин ул бала Төшкәч, нинди күз яшьләре түккәнемне бер Ходай белә дә, бер үзем беләм. Шулай иттереп, бер гастрольдә сигез тапкыр аудык без. Аны Дилбәр дә хәтерли, Зәкәрия абыйлар белән йөргән вакыт иде ул. Автобус белән. Шуннан кайттык та, менә минем шундый күңелсез хәл булды инде. Театрда эшләгәч, театрдан китәсең килмичә, ир белән торасың килмичә, син юри табасың килмәде, диде. Әй, мин әйтәм, мин кичерәм сине, Ходай тоже кичерсен, дидем инде шул вакытта. Шулай итеп, аннары соң, менә сөйли башлыйм да, теге Күңелсез әйберләр килеп чыккан кебек инде. Күңелсез түгел инде, алар артта калды. Болар бөтенесенә дә кичерелде. Мин аларга инде хәзер теге үпкәле түгел. Үпкәле түгел, юк. Аны да аңлыйм мин, ирсез үстергән. Минем иптәшемә алты яшь. Биш яшьтә күпмедер ай энесенә тугыз айлык вакытта иптәшен югалткан бит инде, әткәе үлеп киткән. Шулай иттереп. Фәймә апа, сез бит менә әйтәсез, мин үзем шундыйны күргәч, кырыс кайнананы күргәч, андый булырга тырышмадым дисез. Әлбәттә, бу бит инде сезнең бик акыллы, бик мудрый дип әйтәбез, кеше булуыгызны тагын бер кат дәлилли. Чөнки бит Төрле кеше бар. Менә мин шундыйны күрдем әле, минекенә дә шундый булсын дип әйтүчеләр бар. Андый кешеләр бар бит. Андый кешеләр бар. Һәм бу урында сезнең менә шул бик акыллы кеше булуыгызны раслыйм.
Рәхмәт. Әйтәсем килә, әйе.
Бу чыннан да әнидән дә килгәндер. Безнең җиде килен бит. Җиде киленгә безнең әни үзе килен урынына яшәде. Ул безне эшләтә иде, безгә үзенең теге ризасызлыклары булса, нәрсәдәндер, кайсыдыр эштән безгә әйтә иде, Эшләгәнегез минем өчен булса, өйрәнгәнегез үзегез өчен, урманда үскән мәллә бу дип әйтмәсеннәр, тормышка чыгасыгыз бар, чит гаиләгә барып керәсегез бар, өйрәнегез, дип әни безне бик нык эшләтеп, бөтен эшкә өйрәтеп үстерде. И кеше баласына сүз әйтер хәлем юк. Әни, ник шулай дип әйтмисең инде? Безнең өйдә ике килен әллә ун елга якын яшәделәр инде. Менә җиде ел точно яшәгәннәрен беләм. Бергә? Әйе. Өй, авылның башына Ислам абый тора дип әйтәм бит, авыл башында бит. Әйе-әйе. Менә шулай өй салып куйгач, үзләренең әзер өйләренә чыкмыйсы, әни янында рәхәт дип, без кайтып төшәбез. Бездә бит инде күбәү ундүрт бала. Бездә дә балалар, аласада балалар, кайсында икәү, кайсында өчәү. Ятып йокларга урын да юк. Менә зал якка тезелешеп ятабыз. Анда апалар да шунда, җизниләр дә шунда, балалар да шунда, тезелешеп идәндә тәгәрәп йоклыйбыз. Хәзер теге абыйның бит өч бала. Әтиләре әзер, ник менеп китмиләр, әни, әйт инде, үзеләренә чыксыннар. Әйтмим. Кызым, әйтмим. Үзләре аңлап, үзләре чыгып киткәнче, ничек мин үз балама чыгып китегез дип әйтим инде, дип торадыр иде. Мәктүп йортта калган абый белән әле бер мәле бер абый өйләнгәч, алар читкә китеп яшәп алдылар. Алар белән өч килен бергә яшәп алдылар. Ничәдер айлар булган булды инде ансысы. Менә шулай итеп минем әни яныннан киленнәрнең дә китәселәре килмәде. Ә сезнең яннан сезнең киленегезнең китәсе килә микән? Ансын сораганым юк. Ни, менә балалар алып кайткач, әнибез синең яңа, сезнең янга кайтабыз инде дип кайталар, бик рәхмәт, рәхәтләнеп киләләр, рәхәтләнеп торалар балалар белән, бик аралашып. Монда якын бит инде. Әйе, әйе. Ничә карасаң, алар без дә, без алар да дигәндәй, менә шулай итеп. Хәзер аларда да өч бала бит инде. Булдыра алганча, әтиләре дә, мин дә булышып яшибез. Яхшы, рәхмәт, Ләйлә апа. Менә киленнән бер сорадым, ничектер сүз чыкты да, Гүзәлия, мин нинди кайнана? Син мировая кайнана, синең кебек кайнана юк, диде бер үземә. Менә бу әлеге сорауга җавап. Әлеге сорауга җавап.
Шулай булгач, Аллага шөкер, дөрес җавап.
Киләсе сорауны алып киләм, апа. Синең кырданыграк алыйм әле, усысын. Әйдәгез, шулай итик әле.
Улларына нинди әби? Оныкларына нинди әби ул Фәймов? Күз күрми, күреп бетерми, шуңа күрә озак укыйм. Ой, Резидә, онык дигән сүз, аны әби булган, бабай булган кешеләр үзләре генә беләләрдер. Онык дигән сүзне беләсеңме мин нәрсә белән чагыштырам? Мәхәббәт белән. Балаларга мәхәббәт, оныкларга мәхәббәт дигән сүз генә түгел. Менә мин әйтер идем, мәхәббәтне татымаган кеше ул Коры кешедер. Теге ул хисләнә дә белмидер, шигырь дә язмыйдыр. Теге җырлый белмәсә дә, җырлап карый бит инде кеше, әйеме? Андый чакта җырлый белмәсәң дә җырлыйсың, бии белмәсәң дә биисең дигән кебек бит инде, әйеме? Мәхәббәт бит ул уттан ала, суга сала, яндыра, көйдерә и шул ук вакытта ансыз яшәп тә булмый. Менә оныклар да шулай. Үзләре яндыралар, көйдерәләр, үзләре куандыралар, җылаталар, җырлаталар. Алардан башка яшәү дә мөмкин түгел менә хәзер. Алардан башка ничек яшәдек икән, нинди кызыгы булды икән бу дөньяның дигән фикергә киләбез без. Менә Марсель, Марсель дә шулай, иптәшем, инде.

Минем менә шушы кайвакытта искә алып сөйләгән сүзләрне колагына салгандырмы, улыбызга Малик дип кушты, икенчесенә Мурат дип куштылар. Бик Муратов бабайның, карт бабайның исемен дә куштылар. Менә мин, мин әйтәм, Гүзәлия, син таптың, нинди исем сайласаң да, мин шуңа 100 процент риза булам, дидем. Нинди исем кушса да риза идем. Без аңа бик рәхмәтлебез. Кызыбызның да исеме матур, Аймира исемле. Әйе. Улларыбыз инде бигрәк тә. Әйе. Берсе Малик, Марсель Маликович бабай бит инде. Әйе, әйе. И Бикмуратов Мурат. Бикмурат ук дип түгел, Мурат дип куштылар инде. Менә шулай. Яхшы, рәхмәт. Аллага шөкер.
Рәхмәт.
Киләсе сорауны алып, матур итеп җавап бирерсез дип өметләнәм. Ой, күп тәэсилим инде, кеше нәрсә дияр икән. Рәхәт итеп сөйлисез.

Ир-аттан, менә тормыш көткәндә бит инде күп әйбер ир-аттан тора дип әйтәләр. Бу теге китап сүзе, әлбәттә, теге ир-ат алып бара тормышны. Хәзер инде әзрәк башкачаракка да күчкәндер, күпмедер, ничәдер процентка хәзер дөнья сөрүче хатыннар да аз түгел. Теге үзләренә үзләре, үзләрен үзләре караучы, тормыш итүче, дип әйтәм, бала үстерүчеләр. Әлбәттә, ул һәр гаиләнең үз законнары, үз правилалары, үзенеке. Ир-ат ул әз сүзле, күп эшләүче, күп яратучы үзенең тормыш иптәшен һәм дә, ничек дип әйтим инде, хатын-кызга юл куеп баручы, ир-ат буларак, хатын-кыз хаклы булмаса да, ир-ат юл куя белергә тиеш. Марселяуи кебек. Әлбәттә. Менә шундый булырга тиеш. Ә хатын-кыз дөньяның тоткасы. Тормышта күп әйбер хатын-кыздан тора. Хатын-кыз э, әзрәк кенә хискә бирелеп китеп, эй, мин моның белән килешмим, алай булмый, миңа, миңа бу ошамый, мин алай яшәргә теләмим, дип җиңел генә уйлап, тормышны бозып ата икән, балалар турында уйларга кирәк иң беренче. Ир-ат ул салкын карый бөтен нәрсәгә дә. Балаларга да, аларның бит инде бик яратса да, бик нык яратса да, Башка төрле ярату.
Ул башка төрле ярату.
Башка төрле ярату. Менә Сүзеңне бүлеп, озын итеп әйтеп китәм мин даими. Менә минем Мартинны мин гомерем буе идеальный кеше итеп күрсәттем бөтен җирдә. Туганнар алдында, әниләр алдында да, кеше алдында да. Идеальный кеше юк бит ул. Юк! Беркем дә әүлия түгел. Аның белән дә, мин әйтәм үзенә, Мартин синең белән бүтән бер кеше булса минем урында, Бер ай да тормас ие, дип әйткән чакларым булгалады, булды. Нишләп булмасын, ул бит әүлия түгел, тормыш булгач, төрлевакыт була. Менә без балаларны үстердек, ул балалар өчен җанын ярып бирергә әзер, әйеме? Әмма дә ул кайсы баланың кайсы садикка йөргәнен дә белмәгән чаклары булды аның. Менә сөйләп китсәң, шундый бер история, әйеме? Сөйләсәм ярыймы? Садик, садик таба алмыйча буталанып йөргән. Сөйләгез.
Менә мин, мин аңа әйтәм, мин бит Теге ялгыз ана кебек үстердем балаларым дип әйткән чакларым күп булды минем аңа. Ник дисәң, ул бөтен барлыгын, бөтен тормышын, үзенең бөтен бөтен барлыгын дип әйтәм инде, эшкә багышлады. Ул семьяны акча белән, уют белән обеспечивать итеп торды ул. Шуның белән шул булды дип уйлады ул. Бу шуңа баланс та булгандыр, хатын-кыз җылылыкны саклаучы, ә ир-ат финансларны булдыручы, шуңа күрә. Әйе, шуңа күрә безнең тормыш саклангандыр да. Бу очракта мин тагын сезне мактыйм инде. Сез бик акыллы кеше, Фәнил апа.
Бервакыт шулай миңа ничә яшь тулды соң инде ул вакытта, хәтерләмим дә. Без инде дуслар, әзрәк шул руководящий составларның тормыш иптәшләре хатыннары белән мин, минем тормышта өч-дүрт партия дусларым булды. Гади кешеләр, урта кул эштәгеләр и менә шул әзрәк иптәшемә якын аның бергә эшләгән иптәшләренең тормыш иптәшләре. Менә аларны бутарга никак теге берничек тә ярамады. Шуңа күрә мин аларның һәрберсе белән Аерым-аерым очрашып, аерым-аерым бәйрәмнәрдә аралаша торган идем. Шулай Тулпар рестораны бар иде менә монда, Ленин урамында, театрдан чыккач та, нигә киткән вакытта, Молодежный центрга таба баргандарак, ул хәзер анда ресторан ул юк инде. Шул ресторанда туган көнне үткәрергә дип сөйләштем. Алдан алып, бер атна алдан кызларга әйтеп куйдым инде, монда шул Исемнәрен әйтеп тормыйм инде, әйеме? Юк, юк, кирәкми, әлбәттә. Начальстворак хатыннары, кешеләрнең тормыш иптәшләре инде. Монда бер җиде-сигез кеше булдык инде без. Марсель, мин әйтәм, мин туган көнгә барам. Сәгать бишкә генә сөйләштек. Сәгать дүрт, бишкә түгелдер, өчләргә, дүртләргәдер инде. Кеше Нормально гына бәйрәм итеп утырганда, минем баланы садиктан аласым бар, әйдә бар кайтыгыз инде, дип әйтә алмаячакмын. Бүген мин сине баланы алырга, минем туган көнне баланы алырга син барасың. Ярар, ярар, ярар, ярар, диде инде бу. Хәзер бик риза булып, бар, бар, конечно, ял итегез, ди инде. Шуннан бер атна алдан әйттем бит, һәркөнне кабатлыйм, онытмасын дип. Һәркөнне. Шуннан ярар көне килеп җитте, мин моңа шалтыратып әйттем, Марсель, Мин киттем, шулай-шулай ресторанга, кызлар көтәләр уже, баланы син аласың, онытма инде, шундый-шундый группа, икенче этажда, дип әйттем инде. Лар, ул вакыт әле телефоннар юк, сотовыйлар юк. Хәзер шуннан ресторанга бардык, утырабыз бит инде, миңа чәчәкләр алып килгәннәр, күңелле, матур, шулай утырабыз. Хәзер сәгать ничәләр булгандарак, мин моңа шалтыратам. Телефонны чак сорадым да, теге анда бит инде мондый телефон түгел, менә теге. Әйе, әйе. Ничек аталасың инде? Элеккеге телефоннар инде. Домашний. Домашний телефон, әйе. Э, э, ресторан аны. Шуннан шалтыраттым, Марсель, мин әйтәм, баланы алырга онытмадыңмы, барасыңмы? Да, да, вот как раз я собираюсь, хәзер чыгам да машинага утырам да китәм, ди инде бу. Ярар, мин тынычландым. Бу китте баланы алырга. Ул вакытта улым инде мәктәптә укыгандыр, үзе ачып кергәндер ишекне. Аның турында сүз булмады, хәтеремдә дә юк. Әле ул вакытта ул лицейда түгел иде. Утырабыз шулай шыпырт кына. Шуннан соң хәзер э, бәйрәм бетте, сәгать сигезләр булгандыр инде, хайран озак утырдык бит инде, бүләкләрне алып, чәчәкләрне нитеп җыеп алып кайтып китәргә кирәк бит инде. Шуннан соң хәзер э, Телефонны тагын сорадым да инде. Бу мине баланы киендереп утыртып кына мине алырга килмәс микән, чәчәкләр бик күп, дип шалтыратам. Марсель, дим, өйгә шалтыратам. Трубканы алучы юк. Бәтәч, мин әйтәм, өйдә трубканы алмый болар, кая микән, дим. Туктале, эшенә шалтыратып карыйм әле, дип эшенә шалтыратсам, алды бу трубканы. Алло, мин әйтәм, син Алинаны, мин әйтәм, үзең белән алып килдең, что ли, эшеңә, мин әйтәм, нет, ди, мне же сказали, что ты забрала, ди, дип әйттеләр садикта, ди. Минем аяк астымнан җир убылды. Менә шул мәлдә. Анда әллә нинди трагедия дә юк бит инде, әйеме? Аяк астымнан җир убылды, мин эсселе су кубылып киттем. Юк, сез бит әле белмисез нәрсә булганын. Белмим нәрсә булганын. Мин әйтәм, ничек мин алдым, әйтәм, мин бит сиңа шалтыратып әйттем, мин әйтәм, баланы барып ал, дип әйтеп. Ярар, дип әйттем. Мин бардым садикка, ди. Кердем дә, ди, Залиный дип әйттем, ди. Алину только что мама забрала дип әйттеләр миңа, ди. Ул вакытта бит группа саен өчәр Алина. Бүтән группага кергән дә, я за Алиной. Шунда әйттем, безнең баланың фамилиясе Бикмуратова, Марсель, онытмаган булсаң, дидем. Менә ул, менә шундый ирләр белән хатын-кыз менә шуңа түзә. Берәү булса, үпкәләп, даже Семьябыз да апа мөмкин. Сезнең сүзне бүлеп, бер истә калган бер әйберне генә әйтәм. Сезнең юбилейда котлау сәхнәдә котлаулардан соң, спектакльдән соң, анда хәтерләмим инде нәрсә булганын, фойеда безнең банкет булды. Шул банкетта сезнең улыгыз бар иде. Һәм аңа сүз биргәч, ул шулай менә рәхмәт сезгә, әти-әни, дип шундый сүзләр әйтте дә. Ә менә әни! диде дә һәм туктап калды. Җылатасың инде. Хәзер үзем дә җылыйм инде.
Һәм ул, ничек дип әйтим, ул әйберне ничектер ясалма эшләп булмый. Ул, әни! диде дә, и шуннан ул нәрсә үзенең хисләрен әйтә алмагандыр инде, теге әйтеп бетерә алмам дип уйлагандыр, әни, әни инде ул! диде дә микрофонны бирде. Һәм менә ул минем шундый хәтеремдә калган. Мин чыннан да ул вакытта ук, мин инде беләм бит сезне, тегәзме-күпме бергә эшләгәч, аралашкач, нинди җылы кеше икәнегезне беләм. Һәм менә шул вакытта мин чыннан да тагын бер кат инандым. Мин әйтәм, Фәимә апа, ул җылы кеше, рәхәт кеше, гаилә кешесе. Менә балалары өчен чыннан да, чыннан да әни була алган кеше, зур хәрефтән әни була алган кеше икән дип инандым. Җыламагыз, әле сораулар күп. Монсын куеп, киләсе сорауны алырбыз.
Үземә иң якынын алыйм. Берәр күңеллерәк сорау. Әйе, күңеллерәк сорау. Театр белән вакытлыча аерылышып тору сезне иҗаттан читләштерде дип әйтә аласызмы? Ой, ул еллар, Резидәкәем! Әйдәгез иң беренче, әгәр дә әйтә алам дип әйтсәгез, әйе, ни өчен, әйе, ни өчен сез театрга? Театрга килгәч тә мин бик бәхетле санадым үземне. Роль өстенә рольләр булдылар. Синең өчен генә алдык бу спектакльне, бу пьесаны диеп әйтелгән рольләр куелды, рольләрем булды. Бер спектакльдә дүрт роль. Рөстәм абый, Абдуллаев бит инде ул вакытта. Рөстәм абый, ничек берүзем шул рольне уйнап чыгыйм, дүртесендә булмый ул миннән. Була. Була! Синнән дә булмагач, кемнән була? Синең өчен алдык бу пьесаны, дип, Туфан Миңнуллинның Тал бөресе имәндә дигән спектаклен алдылар. Шулай иттереп, аннан соң да башка бик күп рольләрем күп булды. Менә шушы тормышка чыгып, тормышка бәйләнеп китеп, менә шушы опять-таки, дип әйтәм мин русча әйтеп, әйе, балалар, гаилә дигән әйберне мин беренче урынга куйдым. Һәм китеп тордыгыз театрдан? Һәм ундүрт ел буе китеп тордым мин театр. Ундүрт ел!
Ул театрдан китү минем өчен, ул, нәрсә дип тә мин аны әйтеп аңлата алмыйм. Мин ул вакытларда бер спектакльгә килеп карап китсәм, берәр атна буе ашарга да пешермичә җылап ятарга. Бик нык сагынгансыз инде, Әйе, ундүрт ел. мөмкин идем.
Ундүрт ел китеп тордым. Ник дисәң, менә шул, ә, опять-таки, теге башта сөйләгән сүзләр, теге беренче баланы югалту, балаларны ярату. Миңа элек Эльмира Вәҗиева әйтә торган иде, Садик кырыеннан үткәндә, балалар прогулкага чыгалар бит инде көндез. Әйе. Шуны мин равнодушно гына үтеп китәрме, дим. Туктап, менә шунда балаларга карап, эй, дип менә шулай балалар белән сөйләшеп, аралашып, сөйләшеп шулай. Миңа әйтәдер, Фәимә, син бигрәк балаларны нык яратасың, син я баласыз булырсың, я бик күп бала табырсың, диядер. Алай дип әйтмә, Эльмира, дип әйтә торган идем. Менә шул балаларны алга кую беренче планда булды, гаиләне беренче планга кую. Аннары соң мин әйттем, ундүрт елдан соң мин әйтәм, Марсель, мин бит инде Теге өйдә утырган кеше бит ул тормыштан артта кала. Яшәештән артта кала. Шуңа күрә мин әйтәм, мин инде башым да тиешле дәрәҗәдә эшләмәс дәрәҗәгә җиттем бугай инде. Мин тормыштан артта калдым, модадан да артта калдым. Әйдә миңа эш тап, мин эшкә чыгам, дигәч, синең эшең бар бит, чык та эшлә, диде. Менә рәхмәт аңа шуның өчен дә. Сез, ул сезне
Театр, сезнең эшегез театр булгангамы сезгә китеп торырга туры килде? Әллә сез нинди эштә эшләгән булсагыз да, ул период та сездә бар, сезгә барыбер китергә туры килгән булыр идеме? Менә ансын әйтә алмыйм. Әгәр дә театр да булган өчендер, ни өчен дисәң, Гастрольләр чоры. Мин күрәдрием, үземнең, үзем белән бергә килгән кызларның ничек интегеп, Интеккәнен. Балаларны үзләре белән ашыгып китеп, кем белән калдырырга белмичә, Әлбәттә. Җылап, эзләп йөрүләре. Мин үземнең газиз балаларымны менә шундый Теге бик грубый итеп әйтәсем килми. Эт типкесе дисәң, ул бик әшәке сүз була. Андый ук дәрәҗә түгел. Теге Үзегездән калдырасыгыз килмәде инде. Үземнән калдырып, әни назыннан аерып, шулай иттереп калдырасым килмәде. Мин әйтәм бит балаларга, мин дөрес эшләдем үзем өчен. Бөтен кеше шулай эшләргә тиеш дип әйтмим мин, әлбәттә. Мин үзем, үзем өчен, үземнең холкым өчен, үземнең алган тәрбиям өчен Мин үзем дөрес эшләдем дип уйлыйм. Чөнки мин балаларымнан шуның отдачасын алам. Бүгенге көндә.
Бүгенге көндә. Ә менә Фәймә апа, сез тагын бер сорау. Сезнең менә гаиләдә, әлбәттә, театр кешесе өчен гаилә белән икесен параллель алып бару ул бик зур хезмәт. Без инде үзебез дә беләбез бит. Балаларны, менә сез әйтәсез бит, карарга, калдырырга, ул бик зур хезмәт. Әйе. Сезнең шундый уй килмәдеме башыгызга, бәлки миңа башка эшкә, башка профессиягә китергәдер дигән? Мин аның турында бик күп уйладым. Мин театрны яратуым, теге бала вакыттан ук теге спектакльләр уйнап үскәнгә, театрны яраттым. Яраттым мин, яратам мин аны. Әмма дә ләкин мин артык ялкау театр кешесе булыр өчен. Сез ялкау? Әйе.
Мин бик, мин үземне мактанып әйтмим, әйеме, үземне үзем мактарга яратмыйм. Мин бик уңган кеше. Мин тормышны алып барам. Тормышта, әйе. Мин тормышны, мин ир-ат эшендә, хатын-кыз эшендә нинди зур йортны мин берүзем сөйрәдем шушыңынчы. Берүзем алып бардым. Ә минем күп мин Әгәр дә башка кешеләр шикелле үземне театрга багышласам, мин әллә кем булган булыр идем, дигән нидер. Менә именно сәхнәдә артистка булып уйнау ягыннан гына түгел, минем әллә кайчан китаплар бастырып чыгарган булыр идем. Үзегез өстендә генә эшләп утырсагыз инде. Үземнең өстемдә эшләгән булсам, мин үземне менә икенче планга, өченче планга куйдым, һәрвакытта да. Ә театрда рольне бирсәләр ярый, бирмәсәләр рәхмәт, үзем өчен вакытым күп кала, дигән әйбер белән яшәдем. Артист алай яшәргә тиеш түгел. Мин аны беләм, әмма дә ләкин бүтәннәр шикелле җылый-җылый рольләр сорап йөреп, нигә аңа гына, нигә миңа юк, дигән әйбер миндә беркайчан да булмады. Бирсәләр, яратып эшләдем, тырышып эшләдем, эшлим әле дә. Бирмәсәләр, нигә миңа юк соң инде дип, теге аяк тибеп роль сорап йөрү дигән әйбер минем характерымда юк. Ә менә әле генә әйткән сорауга әйләнеп кайтсак, монда язылган сорауга. Сез ундүрт елдан соң театрга кайткач, Үзегезне ничектер чит итеп хис итмәдегезме? Иттем. Иттем. Мине бөтенләй мин беренчедән мин 14 ел та утырмаган булыр идем. 10 елдан, 10 ел тулганнан соң мин килдем театрга. Ул вакытта Камил абый Вәлиев эшли иде. Артистлар бик күп әле, штатта урын юк дип кайтарып җибәрде. Шуннан соң тагын бала белән йөрим бит инде паркта, алар шуннан кайтып китеп йөриләр парк аша. Бер өч, икенче елны үткәч, Камил абый теге елны шулай дип әйткән, нигез, тагын мин эшкә чыгасым килә бит инде, бик озак өйдә утырдым бит инде, дип, паркта очрагач та бер сорадым. Юк, артистлардан күп нәрсә юк, утыр өеңдә рәхәтләнеп, дип, тагы шулай диде. Менә бу ялган түгел, может, Камиль абый аны үзе оныткандыр. Менә шулай дип, өч ел мин эшкә чыга алмадым, Камиль абый режиссер вакытта. Аннары соң эшкә чыккач, өч ел бер рольсез йөрдем. Зилә исемле бер артисткабыз кияүгә чыгып киткәннән соң гына Мәхәббәт кошлары дигән спектакльгә вотка керттеләр. Беренче ролем шул булды. Эш нигә чыккач, шул китереп. Мине Вообще, менә үпкәсе калган икән моның, үпкәләп йөргән икән, дип уйлый күрмәсеннәр, һич юк. Әлбәттә, бу бит искә алу гына инде. Искә алу гына бу, әйе. Мине уже икенче кабат әйләнеп килгәч, артистка итеп, теге, бу бит эшкә чыкты, моны эш белән тәэмин итәргә кирәк, дип әйткән әйберне беркем дә уйламады. Әле анда да чыга алмаган булыр идем, Тамара апа мине, рәхмәт аңа, урыны җәннәттә булсын, Фәймә! Нишләп ятасың син? Нинди матур, асыл вакытларың үтеп китте бит инде. Син тагын да әби булганчы утырмакчы буласыңмы? И, эшкә чыкмыйча пенсиягә китмәкче буласыңмыни? Кил эшкә, дип чакырып алды. Аның тарихлары күп инде, сөйләсәң, бөтенесен дә әйтеп тә бетереп булмый. Ансын гримеркада сөйләшеп бетерербез. Ансын гримеркада сөйләшеп бетерербез. Ул шулай дип чакырып китереп гәч кенә мәҗбүри, Всё, киләсең, Бетте, мин сине көтәм, иртәгә все заявление язылган булсын, дип чакырып китергәч кенә, шулай мин килдем эшкә. Әйе. Яхшы, рәхмәт, Фәймә апа.
Киләсезме? Үзем бик озак сөйлим, инде әз генә калып бара. Матур итеп сөйлисез, рәхәт итеп.
Язмыш мине сынады, кирәгемне бирде дип әйтә аласызмы? Юктыр. Юк.
И
может шулайдыр да. Бер яктан карасаң, мин бик бәхетле булдым. Әйтәм бит, ундүрт балалы гаиләдә үсеп, миңа гел әйтәләр иде, син гаиләдә бер генә баладыр, син бит иркәгә ошаган, дип әйтәләр иде. Ундүрт бала икәнен белгәч, кит аннан, дип шулай шаккаталар иде. Мин тормышта бик иркә кебек яшәдем. Шул ук вакытта мин Тормышның ачысын, төчесен аз күрмәдем. Фәймә апа, менә бу тормышның ачысын, төчесен аз күрмәдем дигәндә, бәлки, белмим, хәзер инде сөйлисегез дә килмәс. Мин сездән бер тарихны, мин аны сездән инде болай да бу тапшыруга килмәсәгез дә, Фәймә ападан тагын сөйләтер идем шуны дип, ул минем күңелемдә йөри. Сез дөньяга килгәч үк, сезнең өчен сынаулар башланган, әйеме? Сез бу дөньяга тугач та. Әйтеп тагын дача. Сез аны сөйли аласызмы, ул тарихны? Ну менә үзегезнең ничек дөньяга килүегезне, әниегезгә ничек менә бу балаң иң бәхетле булыр әле дип әйткәннәр, борчылма дип.
Сиңа ул турыда сөйләгәнемне хәтерләмим. Сез миңа сөйләдегез ул турыда. Сөйләдемме? Ул бик күптән әлбәттә, без театрга килгән елларда. Ә, теге кечкенә булып туган теге ни, ә, безнең, әйе, әни, менә минем кебек ни, ничек дип әйтим инде, олы, зур гәүдәле, таза ханым булган бит инде. Әнинең авыру икәнен авылда бер кеше дә белмәгән, бала тапмыйча. Менә апаны, менә 62 нче елга апаны тапкан вакытта алар ис алып чыкканнар. Әти тоже авыр эштә эшләп, әни әтине бик саклаган, бик яраткан. Бүрәнәнең авыр башыннан үзем күтәрә торган идем шул авырлы корсагым белән. Җиңел башыннан аңа эләксен дип, җиңелрәк башын бүрәнәнең нәзегрәк башына син бар шул дип әйтә торган идем, дип сөйли торган әни. Менә алардагы мәхәббәтне, алардагы берсен-берсе зурлауны мин аны бер-ике сүз белән генә әйтеп аңлата алмыйм. Аның өчен үзенә бер тапшыру кирәк. Менә мин тугач, менә шул күп эшләгәнлектән минем эчемдә балалар үсмәгәндер дип әни әйтә торган иде. И мин тугач, элек кара мунчалар булган бит инде, лапас эчендә, сарай эчендә булган инде ул мунчалар. Кафия исемле бер апа инде Теге әни, безнең әни барыбызны да өйдә тапкан, ундүртебезне дә. Кендек әнисе булган, Сабира исемле. Без аны бервакытта да мунчадан калдырмый торганыек, пешергән ризыктан калдырмый торганыек. Үзе киләлмәсә, әни тиенчеккә тинәп, Барыгыз, кендек әниегезгә илтеп кайтыгыз, дип безне чаптыра иде. Без берничә йорт аша гына, өч-дүрт йорт аша гына тора иде ул Сабира әби. Шулай итеп, без аны бик зурлап, гомер буе әни шулай тәрбияләде безне, өйрәтте. Кендеге әбисенә э, ул сезнең икенче әниегез кебек, ул сезнең иң якын кешегез дип, э, бер вакытта да теге ярдәм кулы сузмый калмагыз аңа кирәк булганда дип шулай өйрәтә Дөрия. Шуннан э, өйдә туганмын бит инде, бик бәләкәй булганмын, мине бүреккә салып йөртә торган Әни шулай дип әйтә. Ул нинди бүрек булгандыр, мин белмим. Шуннан шул Кафия апа килгән дә, әнине мунча кертәләр бит инде баладан соң, бала мунчасы дип атала. Шуннан жуганда мине әйткән, Эй, Зөһрә апа, бусын инде ыргытып кына бәрсәң дә, бу выкидыш кынадыр бит инде. Ничә балаң бар? Сезнең турында шул. Әйе. Бу кайчан кеше була әле, бу бит бигрәк бәләкәй дигән. И әни шуны мунчадан куып чыгарган инде. Күземә күренмә бар дип инде бала мунчасыннан. Шулай иттереп, менә нинди булып үскәнмен бит әйме? Кем әйтә инде мине бүреккә салып йөртәрлек бүләк кенә булып туган дип. И шуннан үскән вакытта да әни гел мине яратып, әти дә ярата иде. Урамга да, менә кибетләргә барганда Телемдә шундый булгандыр инде кечкенәдән. Әй, Зөһрә, шул кызыңның ни хәлләрегез бар, дип әйтеп исәнләшүе дә ни тора бит. Әй, бәхетле булыр шул кызың, дип әйтеп әйтәләр, дип сөйли торган иде әни. Авыр вакытлар тормышта әз булмый инде ул. Бөтен кешедә дә була торган хәлләр. Аларны сабырлык белән дөрес итеп үткәреп җибәрә белергә генә кирәк. Ахырдан алар тормыш үткәч, аның иң рәхәт, иң күңелле вакытлары да, иң авыр, иң, инде тормышның төбенә тәгәрәп төштем, кабат күтәрелеп чыга алмам дигән мизгелләр дә булмый калмый торгандыр тормыш иткәндә кеше тормышында. Ул югалтулар, ул газиз кешеләрне югалтулар, якыннарыңны югалтулар. Менә андый вакытларда бүтән кояш чыкмас кебек тоелган мизгелләр була кеше тормышында. Ул бөтен кеше дә аны, может, алай кичерми дә торгандыр. Но менә мин, күңелем шундый булгач, шундый мизгелләр булып ала. Әмма дә ләкин вакыт үткәннән соң, алар бөтенесе дә тигезләшә. Әйе.
Ә менә бөтенесе дә.
Үткән бит инде ул. Аны, ул хәсрәтне бүген ул вакыттагы хәсрәт итеп сөйләмисең инде. Аның шатлыгы да ул теге якты итеп искә аласың, әмма дә ләкин ул бит инде үткән. Ул вакытка инде берничек тә кире кайтып булмый. Шуңа күрә Ә менә Фәйма апа, бәлки тагын авыр җирегезгә кагыламдыр, кызыгыз турында сөйли аласызмы? Менә сез аны ниндидер сынау итеп кабул итәсезме?
Аның турында сөйли башласам, мин хәзер җылый башлап җавапларны бирә алмаска да могу дип әйтәм, сөйлисем килми. Сынау Мин аны Ходай Тәгаләдән шулай дип кенә кабул итәм. Бүгенге, менә шул хәсрәттән соңгы бәхетле тормышым өчен, шушындый балаларым булуы белән, шундый оныкларым булу белән ниндидер бер түләү, шушы бәхетле тормышыма түләүдер дип кабул итәсем килә. Әйе. Әмма дә ләкин ул елдан-ел авырая гына. Вакыт үткән саен элегрәк балалар кечкенә вакытта шул балаларга алданып, шул балаларны үстерәсе бар дип, дөнья куасың бит инде, яшәеш дәвам итә. Ә менә хәзер балалар үсеп чыгып киттеләр, без икебез генә калдык өйдә. Теге балалар киләләр дә китәләр. Оныкларга карыйм да, теге үсмиче, зур вакытын күрмиче, Югалып калган кызым күз алдыма килә дә, мин дөньядан югалыплар китәм. Анарызың, аның ашын укытканда микән бер апа, минем шул хәтле бәргәләнеп, өзгәләнеп җылауларыма мине тынычландырасы килеп әйтте микән, абыстакай апа әйтә миңа, Эй, сеңлем, ди, син бик бәхетле икәнсең бит, ди. Мин җылыйм бит инде. Синең, ди, җәннәт ишек төбендә, ди, фәрештәң көтеп торачак бит сине, ди. Бер кеше дә мәңгелек түгел, ди. Менә мин үзем, ди, Әй, бер сабый балам да үлмәде, дип әйтеп әйттем менә мин, ди. Мин әйтәм, ничек шулай дип әйтеп була? Ул аны чын күңелдән әйттеме, ничек әйтте, мин аны аңламадым да. Бәлки ул мине юатыр өчен, мине теге йөрәгемдәге ярамны җиңелрәк булсын өчен әйткәндер, бәлки. Менә, ди, бер балам да үлмәде, дип әйтеп әйттем менә мин, ди. Ул, ди, сабый килеш, ди, дөньядан киткән балалары, шундый балалары булган кешеләр, ди, алар, ди, Үзләре дә изге кешеләр алар, ди, турыдан-туры җәннәткә керәләр, ди. Мин әни килмичә кермим җәннәткә, дип әйтеп, ди, ишек төбендә көтеп торачак бит синең ул балаң, дип, шулай дип мине җуаткан әнием дә. Ну, ул, аңа карап кына җуанмыйсың инде ул. Әйтәм бит, менә хәзер дә кайвакытларда, менә эчем пошкан вакытта барасың да аның янына, бөтенесен әйтеп, сөйләп, җылап, бушанып кайтасың. Ничә ел булды инде, Фәймә апа? Менә бу ел егерме тугыз еллыгын аш итеп үткәрдем. Егерме сигезенче март көнне егерме тугыз ел булды. Ә менә сез андый хәсрәтне кичергән, андый хәсрәт, андый язмышлы кешеләргә, әниләргә менә нинди киңәш дип әйтмим инде, ничек аларны югалтыр идегез? Менә сез егерме тугыз ел шул авырту белән, хәсрәт белән яшим дисез. Ул җавап бирә алмыйм. Аны Ул җиңеләймидер инде, ул аның белән яшәргә генә өйрәнәсеңдер. Ул елдан-ел авырая. Авырая гына бара. Теге тормыш үткән саен, үзең картлыкка таба барган саен, үзе тормышны ныграк аңлый башлыйсың. Теге дөньяга бара, бөтен кеше дә китми калмый анда, бөтен кеше дә бара бит инде. Мин мин андый кешеләргә Сабыр булыгыз, Ходайдан сабырлык сорыйм, дип кенә әйтә алам. Менә шулай итегез, болай итегез, менә шулай итсәң җиңел була, шулай итсәң җиңел була, андый сүз юк. Андый, ан, андый хәсрәтне күргән кешегә дәва булырдай сүз мин таба алмыйм. Таба алмыйм андый сүзне. Әйтеп торам бит, менә шул абыстакай миңа шулай дип әйтте, дип. Менә ул сүзнең мин мәгънәсен хәзер дә аңламыйм. Аңламыйсыз. Ул аны нич, ничек, нәрсә уйлап әйткән? Ул минем өзгәләнүемә чыдый алмыйча шулай дип әйткәнме? Менә андый сүзне ничек әйтеп була аны? Бәлки ул, төрле язмышлы кешеләр бар бит, баласыннан игелек күрмичә яшәүчеләр бар. Төрле балаларыннан киресенчә игелек күреп түгел, ә менә кыйналып яшәүче кешеләр бар. Әйе, андыйлар да бар, Алла сакласын, Ходай күрсәтмәсен. Белеп булмый бит кешенең язмышын. Рәхмәт, Фәймә апа, мин сезнең авырткан җирләрегезгә бастым, гафу итегез мине зинһар өчен. Шуның өчен. Киләсе сорауны алыйк, бәлки ул әзрәк күңеллерәк булыр. Тапшыруга шуның өчен килдек тә инде. Ярар, нишләтәсең инде. Язу сәләте сезгә кемнән күчкән? Сез бит,
әйтеп китим, шундый матур шигырьләр язасыз. Сез шундый матур хикәяләр язасыз. Рәхмәт. Без сезнең белән бер гастрольгә баргач, мин хәтерлим, хәзер менә шул әйберне сүзегезне бүлеп әйтәм, бер гостиницада, Мамадышта иде ул. Әйе. Без сезнең белән шулай сөйләшеп яттык та, шигырьләр турында, шулай әсәрләр турында. Мин сезгә әйттем, Фәймә апа, сөйләгез әле миңа бер шигырегезне үзегезнең. Һәм сез шул вакытта, мин аның инде хәтерләмим бөтен сүзен сүзгә, ләкин анда шундый сүзләр бар иде, Кайвакытта киләчәккә китәм, бер таякка гына таянып, менә шундый сүзләре исемдә калган һәм Мин сокланам Сезнең иҗатыгызга һәм ул, әлбәттә, кемнәндер бирелгән генә була аладыр мондый сәләт. Аны булдырып, менә мин шигырь языйм әле дип, андый шигырьләр язып булмый. Минем әни, Әти бик матур җырлый торган иде мәрхүм. Без аның җырлаганнарын, ул сугышта күргәннәрен тезелешеп утырып тыңлыйдырыек, җылый-җылый тыңлый торган идек. Ул бик матур сөйлидерие, әти. Теге сөйләм теле бай булгандыр инде, сугышта күргәннәрен шундый итеп менә гыйбрәтләрне сөйли торган иде. Әни шигъри җанлы, үлгәндә дә шигырьләр сөйләп үлде бит ул. Аннары без гастрольгә кайттык, Бөреләнде чәчәк атмады дигән спектакль белән. Ул вакытта әле минем улыма ике генә яшь иде ул вакытта. Шул эшкә чыккан идем, Зәкәрия абый мәрхүм уйный, менә шушы Асия апаңнар, тагын кемнәр инде анда. Шунда автобусга, и мин ояла дим, шул вакытта әнинең Ах, артистларны җибәрмичә, ишеккә, автобус ишегенә шулай ябышып, шигырьләр сөй. Әле ярар инде, җитәр инде, әле ярар инде, дип, шулай дип әйткәнемне хәтерлим. Нигә шулай дип әйттем икән инде, дип хәзер үк менә әйтәм. Ул бит менә яшьлектә кеше бер төрле була. Игътибар итми. Әйе, олыгайгач икенче төрле буласың. Әни, тагын берне сөйлә әле, дип кенә әйт бит инде шунда. Әйе, әлбәттә. Әни, тагын бер шигыреңне сөйлә, дип. Үлгән вакытта да ул менә шундый, үзе Ул бит озак чирләмәде дә. Менә үләр алдыннан, менә без ул вакытта унике калган идек инде, унике баласы җыелып, менә шунда тезелешеп утырдык. Сандугачлар кебек тезелеп утыргансыз, дип, менә шулай итеп, нитеп, өй каршындагы тирәккә килеп кунды сандугач. Менә хәзер схәтерләмим инде, ул минем язып куйган җирдә бар, кеше шигырен әйтеп булмый бит. Мин китте дип җоламагыз, сандугачның сайрауларын таңнар саен тыңлагыз, ул сандугачка әллә нәрсә, үзем куштым сайрарга дип, менә шундый, менә үләргә ята ул, и шунда шигырь чыгарып, шул безгә атап, шунда шигырь сөйләп китеп барды ул. Бу әлбәттә тумыштан бирелә торган. Ул миңа менә шулай әйтте, кызым, Миңа ул шулхәтле теге бөтен балаларын да яратты инде. Мин аның ничектер горурлыгы булдыммы икән инде. Йөз аклыгым, гомерем буе синең белән горурландым, бәхетле яшә, кызым, менә синең бәхетең белән мин күңелемне тынычландырып яшәдем, дип менә шундый һәрбер ундүрт баланы чакырып алып янына утыртып, ундүртебезгә ундүрт васыятен әйтеп китеп барды бит ул. Менә шулай. Менә бу әйберләрне әйтәм бит, әллә кайчан китап итеп язып чыгарырга кирәк иде, һаман шуңа вакыт таба алмыйм, минем гаеп инде менә бу. Аннан соң, Фәймә апа, хәзер тагын җылыйм инде менә. Аннан соң сезнең бер сөйләгәнегез, без сезнең белән бигрәк күп сөйләшәбез икән, икәү, әйме? Тагын сезнең бер сөйләгән истә калган. Ничектер сез балан җыярга кайткансыз. Әйе. Балан. Әйе. Һәм шунда әниегез белән балан, балан чы, без дә чемлибез дип сөйләшәләр иде. Әйе. Чүпләп, чүпләп, чүпләп, әйе, без дә. Шулай. Һәм менә шунда шушы сез шундый матур иттереп сөйләгән идегез. Үзем шулай итәм, күз яшьләре кулыма тама дип. Әйе. Һәм сез аны хикәя итеп язган идегез. Әйе, кыска гына итеп язып куйдым. Шул вакытта без аны укыдык та, интернеттан мин аны укыдым да, Илсурга укыйм, шулай иде. Сезнең хикәяне әйтмәдем. Бер укыйм, менә әйтәм, нинди матур хикәя. Шул вакытта Илсур әйтә, кара әле, ди, моны бик күп язмышта, бик күп күргән кеше язгандыр. Менә Елыйм инде.
Бу тапшыру гел күз яше вакытлар тапшыру дип үзгәртергә кирәк. Җавап тапшыру. Шуңа әйтәм, сезнең ул шигъри, шигырь бит ул тормыштан, гомумән, нинди генә ситуацияне алсаң да, һавадан алып язылган әйбергә караганда, тормыштан чыккан әйбер ул бәгырьгә тия торган була. Бәгырьгә тия торган була. Шуңа шунлык белән ул сезнең әниегездән күчкәнгә күрә шундый җылыдыр шигырьләрегез һәм әлбәттә сезгә китап итеп аны чыгарырга кирәк булыр. Мин аны әллә кайчан чыгарыр идем, тагын шул моңа әйләнеп кайтырга туры килә. Бер менә шушының хәтле калынлыкта общий дәфтәр Менә, менә шушының ка- бар бит инде. Әйе. Татнефть э, дип язган тышына, коричневый тышлы, Сездә шундый татнефть калын, бер- әйе, общий дәфтәр. Шул тун-тулык шигырьләрем иде. Ничектер менә шуны килгәч, анда бит инде в основном мәхәббәт. Яшь кеше нәрсә язсын инде? Бу яшьрәк чакта Мәхәббәт. бит инде. Мәхәббәт турында шигырьләр. Шуны кайнанам алып укыган да, И миңа әйтә, Син бәхетсезмени тормышта, ди. Нишләп алай дип әйтәсең, мама, дим инде. Язгансың бит анда, ди, мәхәббәт турында, ди, ниләр, мин әйтәм, ник кеше мәхәббәтсез булмый бит инде, мәхәббәт, ну, шигырь бит ул, үзеңне генә язу түгел. Әлбәттә. Үзеңне генә язу түгел. Ул бит инде Менә шигырь язмаган кеше аны аңламый торгандыр, әйеме? Әйе. Шулай әйтте дә ул миңа. Миңа ничектер күңелемә авыр булып китте дә, и, мин ул дәфтәрне юк иттем. Хәзер үкенәм, нәрсәгә шуны эшләргә иде. Нишләп сез аны эшләдегез?
Менә хәзер менә сора син миннән ник эшләдең дип. Мин аны үземә дә үзем күп тапкыр сорыйм. Хәзер мин ул шигырьләрне һич кенә дә киредән яза алмыйм. Алар бит, шигырь бит ул шундый нәрсә. Ул менә хис килгәндә, илһам килгәндә языла, аннары соң язам дип утыр син аны, ул бит язылмый. Әйе. Менә бер, менә шушының хәтле калынлыкта Общий дәфтәр шигырен мин юкка чыгардым. Менә шуның шул сүзе белән. Сөйләп китим әле берсесен. Ну, тышта яз, ә мин көз турында. Мин элек яшьрәк вакытта көзне бер дә яратмый идем. Яши-яши көзне дә ярата башлыйсың икән. Ул көзнең матурлыгын аны яшәеш белән генә аңлыйсың икән. Гомеремнең көзе җитте диеп, сагышланып бүтән җырламам. Картайсам да, сине яратудан көзләр җитте диеп туктамам. Моңа кадәр белмәгәнмен икән, Көзнең нинди матур икәнен. Көзләрдә дә сөю ташый икән. Күзләреннән күрдем иркәмнең. Яратуның язы, көзе юк дип. Әйткән идең миңа, чын икән. Көзләрне дә алтын нурга кергән. Дөньям яме, иркәм, син икән. Искиткеч, искиткеч, Фәйрапа. Шушы күңелле ноталарда киләсе сорауга күчик. Әйдә, күчик әле.
Бик озакка киттек, әйме. Балаларга исемне кем кушты? Без бу сорауга җавап бирдек. Җавап бирдек. Әйе.
Туганнарыгыз белән бүгенге көндә сез нинди мөгаләмәдә? Әлбәттә, искиткеч, 100 процентлы мөгаләмәдә. Сез барыгыз да бүгенге көндә исән-сау? Юк.
Юк. Өчәү юк бит инде. Барыбыз да түгел, туганнарыбызның ундүрт баладан унбер генә калдык. 56 яшендә иң олы абыем китеп барды. Хәзер аңа уже 21 ел. 50 яшендә, 50 нче елгы апам, 53 нче елгы апам китеп барды. Аңа да шул ук, алар икесе бер елны китеп бардылар. И менә бер ел булды, Авылда яши торган Исмәгыйль абыем киткәнгә беренче апрель көнне. Ә менә сез, Фәимә апа, тормышта үзегезгә, сез бит инде ундүрт бала, ул бер генә, ике генә түгел, ундүрт бала. Әлбәттә, алар арасында сезнең өчен авторитет, үрнәк булган менә берәрсен аера аласызмы? Әллә сез барысы белән дә бертигез мөнәсәбәттә, бертигез мәгамәләдә?
Әлбәттә, менә әни әйтә торган иде, менә ун бармагың Тешләп кара, кайсысы авыртмый дип. Алар бөтенесе бертигез. Бөтенесен дә бертигез хөрмәт итәсең, яратасың, әмма дә ләкин аерып кына, арада дусларча монда ничектер якын итә торган нары бар. Иң олы абыемда мин менә театральныйда укыганда квартирада яшәдем. Ул абыйның нинди нечкә күңелле икәнен аны әйтеп сөйләп бетерә торган түгел. Менә ашарга килеп утырабыз бит инде, әйеме? Сеңлем, аша, дип, мин көтеп утырам, кайчан бөтенесе дә утыралар. Җиңги, бер генә кызлары инде аларның. Җиңги бар бит инде. Җиңгинең әйткәнен көтәм. Сеңлем, аша, дигәнен. Мин ашамыйм, һаман утырам. Абый тагын тәлинкәне шулай төртеп куя. Сеңлем, аша, аша, ди инде. Мин әле һаман утырам, теге, ни дип, Карыйм җиңгигә әйтер микән? Абый әйткәч ул тагын ник әйтеп торсын инде. Шулай иттереп, сеңлем, аша дим инде, аша, дип, менә шулай итеп ашата торган иде мине. Кыстый, кыстый. Әйе, ул менә өстендәге киемен дә салып бирергә әзер иде. Шундый сеңлем, сеңлем дип әйтүләре дә, ул бик матур тавышлы иде, мәрхүм. Бик матур җырлый дер иде, гармунда уйный торган иде. Менә йөрәк белән китеп барды, менә 56 яшендә. Әлбәттә. Аннары соң әйтеп бетерим, шул абыйдан соңгы апам, әни урынына калган апа. Сеңнем, мин бөтен серләремне сиңа гына сөйлим, дип сөйли башлый инде ул. Без аның белән тоже шулай бик дуслар. Һәммәсе дә. Алар мине менә барыбызны да, мине генә түгел, бер-беребезне, менә туганнар колач җәеп, менә шулай иттереп, Каршы алалар. Менә аннары үземнән соң туган унөченче энем, менә әллә унөч чагы булганга, мин аны, Эй, мин невезучий инде, дип куям инде ул шулай нитеп инде. Алай дип әйтмә. Ул балта остасы. Ул алтын куллы. Ти, агачтан төймә генә төйми, дип әйтәләр бит андый кеше турында. Менә әле дә теге ике туган энебезгә түбәләр ябып, өй тышлап ята әле ул шулай иттереп. Аның белән көн саен сөйләшеп. Торабыз инде, аның улы сугышта бүгенге көндә. Инде җылый-җылый нәрсә эшләсәм дә, менә балаларына исәнлек-саулык сорыйм, сәламәтлек сорыйм, исән-сау кайтуын телим. Шулай иттереп, аерым бергә уйнап үскәннәр якынрак кебек инде, ә олыларны олыча хөрмәт итәсең. Рәхмәт, Фәймә апа. Сез бит үзегез дә туган җанлы, нык, җылы, рәхәт кеше. Шуңа күрә сезнең белән аралашырга да рәхәт. Фәһимә апа, килүегез өчен бик зур рәхмәт. Мин әзерләгән сорауларга сез инде җавап бирдегез. Ә хәзер мин сезгә кыска гына сораулар бирәм. Ой, мин аларны.
Сез аларга шалт-шолт кына җавап бирәсез. Менә шалт-шолтка баш эшләсә. Көн саен иртән мин Ир көн саен иртән мин кояш белән исәнләшәм. Хәерле иртә, исәнме, нурлы кояш, дип әйтәм. Өйдә тынычлык булсын өчен, хатын-кыз акыллы булырга тиеш. Әгәр кешелек үлемсез булса,
кешелек үлемсез булса, ул уже ничек булыр ие? Кызык булмас иде. Кызык булмас иде. Хатыны бәхетле булсын өчен, ир-ат ир-ат булырга тиеш. Әллә нигә бер мин Әллә нигә бер мин,
әллә нигә бер мин ни эшлим соң әле? Бик күп эшләр эшлим. Саклап кына торсам да. Саклап кына торсам да, нәрсәне?
Саклап кына торсам да, саклап кына торсам да, акча тиз бетә. Мин беркайчан да. Беркайчан да
ялган сөйләгәнне яратмыйм. Үзем сөйләмим. Сыерчыклар әйләнеп кайту белән. Яз килә.
Күңел тыныч булсын өчен. Күңел тыныч булсын өчен үзең тыныч булу кирәк. Мин дөрес җаваплар бирмәдем бугай инде, Ходай бул. Рәхмәт, Фәймә апа, бик дөрес, бик матур, җылы җавапларыгыз өчен. Тапшыруыма килгәнегез өчен бик зур рәхмәт, Фәймә апа. Бик рәхәт, җылы, дөрес әңгәмә булгандыр дип өметләнәм. Һәм тапшыруыбызның кагыйдәләре буенча, мин тапшыру азагында үземнең килгән кунакларыма алар яраткан әйберне бүләк итәм. Менә үземнең күзәтүләремнән чыгып, Без инде сезнең белән әзме-күпме гастрольләрдә йөрдек бит. Шул вакытта мин сезнең нәрсә яратканыгызны инде чамалап калган идем һәм бер гримеркада да утыргач, мин инде беләм сезнең нәрсәләр яратканыгызны. Шуңа күрә мин сезгә хәзер сез яраткан әйберне бүләк итәм. Һәм сез, әгәр дә тамашачылар да Фәимә Бикмуратованың нәрсә яратканын белүләрен теләсәгез, сез аны пакетыннан алып, камерага күрсәтә аласыз, әйе, менә мин шушы әйберне яратам бит дип. Ярар. Әгәр дә сер булсын дисәгез, ул сер булып калачак. Ярар. Әйдәгез, мин Сезгә хәзер аны бирәм.
Ай, рәхмәт инде, Резидә. Әлбәттә, ничек моны күрсәтмәскә мөмкин? Бу бит минем иң яраткан чәем. Мин базарда да гел шуны гына эзләп йөрим. Фәймә апа, мин нишләп сезгә как бүләк итергә булдым, хәтерләсәгез, без гастрольгә баргач, Символ абыйның тормыш иптәше, Уфа Кремов театрында Линиза апа, сезнең шулай өстәлегездә гел һәрвакыт, хәзер дә шулай, чикләвекләр, җимешләр, каклар, гел шундый тәмле әйберләр ашыйсыз. Ул әйткән иде, Фәймәнең гомергә тәмне әйбер булыр инде өстәлендә, дип. Менә нык шул сезнең өстәлегезгә кагып тора иде. Шундый исемдә калган шул. Рәхмәт бик зур килүегезгә, Фәймә апа. Шундый зур бүләкләр, рәхмәт үзегезгә, чакыруыгызга бик зур рәхмәт. Беләсезме, Фәймә апа, сезнең, бәлки, тамашачыларга бүгенге көндә, бүгенге вәзгыятьтә, язмышлыгыздан чыгып, бәлки, бүгенге көннән чыгып әйтер теләкләрегез, берничә киңәшегез бардыр. Тормыш тәҗрибәсеннән чыгып, сез рәхәтләнеп, үзегезнең тамашачыларыгызга әйтә аласыз, әйтәсе сүзләрегезне. Ой, әйтәсе сүзләр. Нәрсә дип әйтәм инде. Мин бүгенге көндә яшәешкә, тормышка иң беренче тынычлык телим. Дөньялар имин булса иде, тынычлык урнашса иде илләр арасында. Иң беренче теләгем шул. Кешеләр

Бер-береңә очып кунмыйча гына, сабыр гына, матур гына яшәүләргә ни җитә. Тормышта, гаиләләрдә тынычлык булсын өчен дә ул шулай кирәк. Теге чын мәхәббәт белән янып-көеп кенә яшәү түгел, бер-береңне аңлабрак яшәсәң, тормыш тыныч була, балалар тынычлыкта үссеннәр.